Әссәламу алейкум! Сәлам, сәлам, дуслар, исәнмесез! Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә барыгызга да яхшы кәефләр теләп без, Мин юморист, шоу проектының 4 сезонын башлыйбыз! Һәм сәхнәдә мин шушы сезонның алып баручысы Айнур Сөләйманов. Искә төшерәм, бездә иң көчле комиклар өчен көрәш бара. Һәм инде иң көчле комикка, иң көчле юмористка төп бүләк. Ул да булса тамашачы мәхәббәте һәм инде акчалата бүләк. Ә инде кем иң көчле икәнен безнең әлбәттә жюри билгеләр, жюри җавап бирер. Һәм инде әйдәгез бергәләп алар белән танышыйк. КВН Татнефть җыелма командасының төп баш капитаны Алимир Хасанов. Үзе юморист, үзе молодец, үзе артист, үзе пародист, иң зауыклы фигур иясе, Һәм инде красавец Рамил Шәрәфҗан бездә кунакта. Һәм күреп торабыз, бездә бүген сөенеп утыра стендап хана резиденты. Ул инде өченче Минюмари сезоны җиңүчесе Владислав Шунский! Һәм беренче катнашучыны биргә чакырганчы, Без алардан башка бу проектны күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә бергәләшеп аларга рәхмәт әйтәбез. Татнефть хәйрия фондына. Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Һәм инде сез әзер булсагыз, катырак алкышлагыз, чөнки безнең беренче катнашучыбыз Әзер! Каршы алабыз Әлмәт егете Илнур Камалов! Исәнмесез, минем исемем Илнур, мин Әлмәттән, миңа 33 яшь. Мин фрилансер булып эшлим, яки бүтәнчә әйтсәк, безработный. Шуңа күрә шушы мероприятиегә килергә булдым. Мин бәләкәй чактан бирле Шамкайны карап, мунча ташын карап үстем. Үземне дә мәзәкләр мәйданында сынап карарга булдым. Барыгызга да рәхмәт.
Хәерле көн, дуслар! Исәнмесез, мин Илнур булам. Мин үзем 80-нче еллар баласы. Шуңа күрә сезнең алда перестройка нәтиҗәсе тора. Әле чыгыш алдыннан минем яныма редакторлар килделәр дә, Илнур, Мөмкин кадәрчә авыл турында мәзәкләр сөйләмәскә тырыш, диделәр. Мәйтәм, нигә? Без заманча тапшыру төшерәбез, диделәр. Ә үзләреннән әле хаман абзар исе дә җилләмәгән. Чыгыш алдыннан бик дулкынландым, шуңа күрә төннә бик сәер төшләр керде. Имеш, яныма җен килгән дә, минем җаным турында сатулаша минем белән. Ну, мин мишәр бит инде. Байлыгы җитмәде теге бичараның барыбер дә. Ярар, акча булмаса, тагы нәрсә кирәк дип сорый. Мәйтәм, миңа Ц хәрефе, Ч хәрефенең дөрес сөйләнмеше кирәк. О, брат, мин монда көчсез, диде дә Черемшан янына тайды теге үзе. Мин шушы шәһәрнең бердән-бер татар мәктәбендә укып үстем. Безнең анда татар культурасы шундый каты иде. Хәтта мәктәп артына йөгереп йөргән малайлар да бары тик Агыйдел тәмәкесе генә тарттылар. Һәрбер икенче укучыдан ак каен исе һәм зифа порошогы исе аңкып торды. Безнең мәктәптә бөтен дәресләр татар телендә үтте. Математика, химия, физика, хәтта инглиз телендә татарча сөйләшсек. Тәртип ягыннан яхшырак иде инде ансы, бүтән мәктәпләргә караганда. Бездә физик белән трудовик та аракы эчмиләр иде.

Үзеңне күрше авылдагы бер үзең калган клубта биегән сыман хис итәсең. Әй, миңа тимәгез, әй, миңа тимәгез дип бит торасың. Инде мәктәпне бетергәч, нефтяной институт бетердем. Ләкин Татнефть бинасына тәки физконтроль үтә алмадым. Сез списокта юк диделәр. Мин инде бер ел өйләнгән һәм Хатын белән тора-тора үземдә яңа хисләр сизә башладым. Аңа яхшы булса, миңа да рәхәт була. Шуңа минем кинәт күңелем күтәрелә икән, мин аңлыйм. Ул өйдә доставка чакырган да минсез ашап утыра. Инде соңгы вакытта шулай килеп чыкты, мин берничә айга эшсез калдым. Шуңа күрә хатын хисабына яшәп торырга туры килде. Бүтәнчә әйтсәм, феминизмны алга этәрдем. Я хатынча әйтсәк, оятымны югалттым. Шулай рәхәт түгел инде барыбер дә, ләкин күптән түгел мин аңа яңа эшкә урнашырга булыштым. Кая ул яхшы гына зарплата ала. Шуңа күрә мин үземне ялкау дип шутламыйм. Дивидендка яшәүче инвестор дип шутлыйм. Стендапер булгач, хатынның сәерлекләре дә юк түгел инде. Нигәдер ванна керер өчен тоз сатып ала. Белмим мин, киресенчә, тозлы булмас өчен жуынам үзем. Сез ничектер? Тозлы ванна керәсен килсә, миннән соң бар да жуын инде, әйме? Акча җанга калыр иде. Әллә инде сәер сораулар да бирә ул миңа кайчакта. Илнур, ә син сафлыгыңны ничек жугалттың ди? Жугалттым? Әйдәгез әле чистадан, җәмәгать. Күпчелек җегетләр сафлыкны жугалтмый. Алар аны тәкъдим итә. Өйсез песигә хуҗа эзләгән сыман берәр кызга киләләр дә, кара нинди матур, үзеңә алмассың микән дип сорыйлар. Шулай хатын белән яши торгач, өйдә ремонт ясарга булдым. Баштан аяк бөтенесен үземә башкарырга туры килде. Шуңа күрә хәзер фатирда чыннан да ремонт кирәк. Дүрт ай буе эшләдем шуны. Беренче өч айын ютубта инструкцияләр карап үтте. Мин хәр плинтус куюның бөтен тугыз усулын да беләм. Кайсысы яхшыра икән белергә теләсәгез, ансы әтиеңне чакыру. Перфоратор белән эшли-эшли ике пломбым төште җәмәгать. Ә ул штукатур кенә әйтим. Куба да төшә, куба да төшә. Нигә аңа кара бодай өстәмиләр микән? Бигрәк Зәхәрия бешә бит. Инде ахры ачуым чыгып, үземнең жегымны да судка бирдем. Әллә нинди дөрес түгел счетлар куя башладылар миңа. Судны җиңдем дә, суд карары белән жекка килгәч, менәгез мәйтәм, мин башлы. Алар миңа кычкыра башладылар. Син оятсыз малай! Законнарны өйрәнгәнсең дә, безгә дөрес итеп эшләргә комачаулап йөрисең диделәр. Инде шушы хәлләр үткәч, мин прогресс турын, прогресска игътибар итә башладым. Күрәсезме, безнең илдә ничек прогресс шәп бара? Мәсәлән, бөтен балаларны гади тәмәкедән электрон тәмәкегә күчерделәр. Беләм, шиклерәк мисал, ләкин минем подъездда хәзер һәрвакыт бал белән кавын исе аңкып тора. Үзем дә прогресска бик нык күнектем. Бөтен әйберләрне отзывлар буенча гына сайларга. Шуңа күрә хатынны бик озак сайлый алмыйча интектем. Отзывларсыз шикләндерә, отзывлар белән уйлата калды. Шуңа Авитада бүтән танышмый башладым. Шушының белән минем чыгышым тәмам. Рәхмәт, дуслар.
Афәрин, Илнур Камалов иде. Миңа калса, бик тә кызык, бик тә шәп чыгыш бу. Һәм инде әйдәгез, сүзне жюрига бирик. Әлмир, әйдәгез, башлыйк. Сезнең фикер? Рәхмәт, Айнур.
Миңа бик ошады. Илнур сәхнәдә үзен бик яхшы тотты. Әфәрин, әфәрин. Настоящий юморист, алкышлар. Менемчә, әйе, бер, беренче чыгышка карамастан, ул бик кызык чыгыш ясады. Әйе, һәм инде атмосфераны, атмосфераны тагын да безнең инде көтәрдә. Рәхмәт. Рәхмәт. Ә, Рамиль, инде юмор остасы буларак сезнең фикер? А, Илнурга килгәндә, башында ничектер теге кереп китә алмаган кебек тоелды миңа башта. Теге вроде бы нормально башланды, ә барыбер теге образ, подача, сүз уйлап тору, ул барыбер теге сизелә. Мин аның өчен күбрәк переживай итеп утырдым инде юморист буларак. А, Аннан соң ниндидер, бәлкем, менә кызлар, егетләр, Килә башлагач азар тотту. Э, и ямкалар бар. Ритм менә, ритм төшә. Эчтәлеге бик әйбәт юморның. Э, булган суларны бетерергә кирәк. Күбрәк юмор истәргә и күбрәк уверенность кирәк дип әйтәсе килә. Һәм инде менә бу Тызлыбан турында мине бик тә елмайтты. Шул, ә болай Молодец, булдырыр дип ышанып каласы килә. Минем фикер шул. Рамил, юмор остасы буларак монда чыгып катнашасы килмиме? Киләсе сезонда мәсәлән. А, дөресен әйткәндә, Айнур, сине күрүем дә җиткән монда. Юк, мин үзем турында әйтәсе килә, шаярту шаярту белән. Мин бу стильдә беренче тапкыр стендап минем жанр түгел ул, беренчедән. Мин инде күп тапкыр караган бар инде.

Рәхмәт төпле фикер өчен, Рамиль. Бик җитди күренәсең әле син, Рамиль. Бик җитди. Мыекны кирәк куерга. Әйдәгез, ишетик Владиславны. Владислав, ничек соң жюрида утырулары? Жюрида утыру бик рәхәт. Монда кыенракмы, әллә андамы? Белмим, менә хәзер матур итеп сөйләсәм, әйтермен монда җайлырак булды дип әгәр дә менә э, матур сүз э, таба алмасам әле миңа бит э, урыс малай булгач татар телен һаман да өйрәнеп барам бит әле мин менә находчивый сүзнең яңа гына тәрҗемәсен ишеттем җитди менә как раз шуның илнур турында да әйтеп китәсе килә иде чөнки илнурның мәзәкләре күренеп тора җитди теге инде тормыш опыты күп булгач шуңа Шуңа таянып, ул үзенең э, стендабын яза. Шуның өчен ул стендапны э, тыңлау бик рәхәт. Миңа кызык иде. Миңа кызык иде, э, күренеп тора, башында каушады әз генә, аннары действительно менә юмористлар әйткәнчә разгоняться итте. Минемчә, тамашачылар алкышы буенча без аңладык, тамашачыга иң мөһиме ошады. Шулай бит? Дәвам итәбез һәм сәхнәгә бирегә чакырабыз Яр Чаллы егетен Арсен Хамзинны. Каршы алабыз! Исәнмесез!
Минем исемем Арсен, миңа 20 яшь, мин Яр Чаллы шәһәреннән. Миңа стендап ошый, шуңа күрә мин сәхнәгә чыгырып яратам. Тагын мин татар теленнән өйрәнергә килдем.
Сәлам! Сәлам! Сиңа да сәлам! Исәнмесез! Шулай булырга тиеш. Минем бабайның туган көненә бүләк сайлавы авырая бара. Чөнки ул аның соңгы бүлеге булырга тиеш. Монда инде бабайга годовой абонемент бүләк итеп булмый. Минем энекәшем бар. Аның бүлеге минекеннән шәбрәк булса, Мин бабайга әйтәм, бу икебездән. Күз алдыгызга китерегез. Энеш әйтә. Кадерле бабай, мин сиңа туган көненә бүләк онык итәм.

Һәм ул миңа, Ну, рәхмәт, Арсен, диде. Минем туган көнемә бабай миңа акча бүләк итә. Һәм мин ул акча машинага җыям. Һәм мин аңламыйм. Бабайның оныклары слишком күп. Ул кемгәдер берәүгә генә машина бүләк итеп алмый. Бабай шуннан яраткан оныгы сайлый алмый, ә мин җәяү йөрергә тиеш. Игътибар биргәнем бар. Әби өстәлне үзе генә әзерли. Возможно, әби дә машинага машинада өчен керешергә тели. Ләкин мин бу көрәштә җиңелдем. Чөнки бабай миңа әйтә, Арсен. Ин мөхиме бүләк түгел. Ишетәсезме? Бүләк түгел, а то что син приходишь. Машинага түгел, а приходишь. Минем вахтерша белән проблемаларым бар. Мин аңа подъездта яшәгәнемне аңлатып ардым. Я уже сам к ней начал келеп. Һәм әйтә. Мин бу подъездда яшим. Ишетәсезме? Бу подъездда 20 квартирада. Хәзер ул мине күргәч әйтә. О, син. Теге.

Извините за агрессию. Мине күргәч, шулай әйтер дип куркыта. Нәрсә кычырабыз без монда? Минеке түгел. Алайса калдыр. Бу хәл еш кабатланса, минем уйлавымча, ул мине үзе кибеткә җәяп башлаячак. Җибәрә башлаячак. Рәхмәт бик зур, кадерле дуслар.
Минемчә, Арсенга аерым алкышлар кирәк тырышлыгы өчен. Сөйләм өчен һәм инде әлбәттә әйдәгез жюри агзасына сүз бирик, аларның фикерләрен ишетик. Айнур, дөрес әйттең, бик тырыш малай. Миңа Арсенның подачасы бик ошады. Үзенчәлекле.
Үзенчәлекле. Үзенең стиле аның.
Ой, бик кызык булды. Мин көлдем. Аның стендапы белән минемчә татар теле өйрәнеп була.
Юк, бик көлдерде. Просто рәхмәт. Арсен, син мине ишетсәң, бик зур рәхмәт сиңа. Ой.
Җитди утырасың әле. Бик җитди утырасың. Юк, мин Арсен. Аңламадыңмы әллә?
Арсен мине сломал. Мин Батты. ар- Юк, чынлап, мин Арсенны күрдем, именно образ. Арсен үзе гафу итәр. Ул ш- ш- такая харизма у него, именно. Шундый образ әйбәт. Мин башта ерактан теге Аладдинның маймылы Абу бар әйбәт. Исегезгә төштеме, именно? Как будто вот теге й- йомшак итеп хөрмәт итеп әйтүем генә. Но дөрестән дә под- подача бик әйбәт. Аның татар теле белмәве белән ул кызык ясады. Бу, конечно, кызганыч татар теле белмәве. Но шуны белмәве белән Ул шушы ситуациядән чыкты бит. Э, мин нәрсә дип әйтәсе килә? Арсен, әгәр дә шушы образ белән дәвам итсә, аның барсы да әйбәт булачак. Но татар телен өйрәнсен. Өйрәнә ул, өйрәнә.
Ул өйрәнә. Үз өстендә эшли. Һәм әйдәгез, Владислав, сезнең фикер. Күренеп тора, э, татар томырлары әкренләп Арсенның эшеннән чыга. Тыгыз, конечно, но чыгып бара. Аның тавышы белән теге остановкаларның тәрҗемәләрен әйтергә була. Әлмәт иҗтимагый Әлмәт иҗтимагый үзәге тукталышы. Менә минем шундый мысль. Рәхмәт. Минемчә, ул монда тагын чыгар. Ләкин минем фикер монда исәпләнми. Хәзер сәхнәбез тагын да бизәләчәк. Ни өчен? Чөнки сәхнәбезгә гүзәл кызыбыз Түбән Кама кызы Диана Шихутдинова чыгар.
Сәлам, Әлмәт! Ничек кәйфләр? Эй, шул хәтле акырмасам да иде. Бу бит Гөлҗихан апаның юбилее түгел. Сәлам, дуслар! Мин Диана һәм мин Түбән Камадан. Минем әтием татар, ә әнием морҗа. Шуңа күрә татарчат нормале сөйләшмәгәч, русчат нормале сөйләшмәгәч, мин инглиз теленнән укытучы булырга булдым. Мин Түбән Камадан инглиз теленнән иң яхшы укытучыларның берсе. Минем балаларым гына How are you сорауына Әйбәт, апа! дип җавап бирәләр. Дуслар, ә хәзер күз алдыгызга китерегез, әгәр инглиз теленнән китапларны татар кешесе язса,

Киләсе юнит. Матай and other famous cars. Дуслар, сез аңлагансыздыр инде. Мин бик текә кыз. Хәтта мин Work and Travel программасында катнаштым. Юк инде, нинди Америка? Әбигә кунакка кайттым. Тревела бик булмаса да, воркы бик шәп булды. Егетләр, егетләр, мин беләм, сез нәрсә турында уйлыйсыз. Тик мин почти замужем. Тик минем егетем аның турында әлегә белми. Дуслар, сез беләсездер инде, татарларның иң зур бәйрәм ул Ураза бәйрәме, име? Без дә общагада кызлар белән еш кына Ураза тота идек. Общагыда ризык беткәч. Дуслар, монда бармы кем начар күрә? Сәлам, сукыр тычканнар! Хәзер мин сезгә бер историяне сөйлим. Кичә пятерочка кибеткә чыккач, кибет янында бер әби чәчәк сатып утыра. Мәйтәм, бик матур чәчәк. Аның янына киләм дә мәйтәм, әби, бу матур чәчәк ничә сумсың? Ул миңа беләсең нәрсә ди? Кызым, бу бит салат. Дуслар, шуның белән минем чыгышым тәмам. Have a nice evening. Юк, юк, бу хайван сүзе түгел. Мин бары тик сезгә яхшы кичләр телим. Саулыгыз!
Ну, текә, текә, текә, түбән кама кызы Диана. Сезнең фикер шулай ук.
Минем фикерме? Э, Дөресен әйткәндә миңа әзрәк җитмәде. Ләкин Диана бик чибәр кыз. Все. Шуңа күрә.
Шуңа күрә алкышлар. Алкышлар.
Дөрестән дә Диана бик чибәр кыз. Бик чибәр. Но мин нәрсә әйтәсе килә, беренчедән, бераз подача дөрес түгел юморның. Ә, и юморында су күп һәм миңа кызык түгел иә ләкин мин шушы сүзләрем белән диананы көчле ясыйсы килә тагы да үҗәтләнеп тырышып киләсе чыгышы әйбәт булыр дип теләктә калдым ничек итеп рамил ничек итеп көчле ясарга үҗәтләнсен тырышсын мәсәлән миңа юк дигән саен минем дә бит ул барьерны үткәнем бар мәсәлән минеке дә кайчандыр кызык булмаган

Миңа калса, Диана бик яхшы э, инглиз теленнән репетитор. Бәлки өйрәнербез инглиз телен. Алла бирсә. Рәхмәт. Ә без бергә дәвам итәбез һәм Мамадыштан бирегә сәхнәгә Ленар Галәүне чакырабыз. Ленар Галәү. Исәнмесез, минем исемем Ленар Галәүдинов, һәм мин шабашник. Кайсы шабашник яхшы акча түли башлагач, теге отказ бирә. Шуңа күрә мин монда яхшы акча була дип ишеткәч, шабашка килдем. Шабашиклар булдырабыз. Исәнмесез, хәерле кич. Чыгыш алдыннан башта бер акыллы фикер. Без татарлар шул хәтле шабашниклар, безнең хәтта бөек рәссам Урманчы. Ладно, мин Ленар мин Мамадыштан. Мамадыш турында сөйләп китәсем килә. Ул Мамадышны русчага тәрҗемә итсәң, кайфуй дигәнне аңлата. Чынлап, Чөнки безнең уң якта спирт завод, сул якта колбаса заводы, а уртада мощный, офигительный күләге. Һәм безнең бөтен халык шунда ял итә. Даже не то, что ял итә. Хәтта администрация да җыелышларын шунда алып бара. Сез игътибар итегез, вот менә күз алдыгызга китерегез. Вот менә ул глава күлмәктә, кәчтүмнән, бриджи, сланцы һәм җыелыш. Чынлап. Безнең шуңа күрә хәтта имә бөтен халык тагын вот менә 0,5 ставка гына эшли. Менә 0,5 бирсәң, име, бүтін нәрсәне эшләп бирәбез. Но сез әле нәрсә уйламагыз. Без мамадышлар алкаш түгел. Бездә просто вот менә берәк эшә башлый икән, без поддержать итеп бөтен район белән сорашып башлыйбыз. Чынлап, безнең хәтта табигать юл итә. Менә чынлап, обед тирәсендә кояш име, Нократ елгасына төшеп чумып та чыгарга может. Ә Нократ елгасы дигәндә, анда туп тулы балык. Елга яры, туп тулы балыкчылар. Һәм монда ярыш башлана.

Татарский государственный трассага менеп сату университеты. Аның үш факультеты бар. Земляника видения, гөмбә нахождения. Кстати, земляника видения буенча имә безнең Мамадышта гына аерым бер комбайн бар. Җиләкне гел чипчиста иттереп җыя торган.

э, өч ел укыйсың килә икән, тотырга кирәк кызыл китапта булган 3 килограмм серлядканы. Әгәр дә 5 килограммлы серлядканы тотсаң, 5 ел укыйсың. 10 э, килограммны тотсаң, ансына 10 ел бирәләр бугай, белмим. Чынлап, без име кадерле дуслар име? Вот менә кеше кермәсен дип, хәтта юл кырындагы вот менә печәннәр дә чапмый башладык. Ася бер тапкыр керәшен халкы кергән и хаман безнең белән кайфовай итеп яшәп йөри. Ну, әгәр дә безгә керәсегез килсә, әпрәмәдән соң уңга борылсагыз, анда глава э, флаг белән махай итеп тора, если что, ямегез. Ну, чынлап. Ну, зарланмыйча яшибез, а хотя зарланыр нәрсә бар. Кая безнең акча? Чынлап. Менә без, татарлар, урыс халкыннан 300 ел буе дань җыеп йөргәнбез. Кая ул бөтен акча? Но мин аңа җавап таптым. Бөтен акча монголлардадыр, минемчә. Чөнки сез берәр зарланган монголны күргәнегез бармы? Минемчә, аларның юртларына керсәң име, границадан соң сразу ваканда башланадыр. Теге ваканда навсегда. Шына, балар теге специальный вот менә отларында шау бирүләр теге National Geographic теге төшермәсен микән дип менә. Әле алар анда да бездә теге акча юк инде менә дала менә бала дип байланысы да алар түгел башкортлардыр дип уйлыйм. Шына, менә без име вот менә татарлар хәзер шундый юаш була башладык. Ну, бездән элек килгәч име татарлардан курыкканнар. Ну, без бит инде бездән кем курыксын? Без бит няшкалар. Менә Рамилгә карагыз, менә кем курыксын инде аннан, менә чынлап. Менә аны даже бандит булса ул нәрсә эшләтергә может? Максимум почмакка бастырырга. Әле анда да озаграк торсам, инде килеп почмак белән ашатырга да можетлар. Чынлап. Без име вот менә татарлар шул хәтле юашлар име? Минемчә име безгә дошманнар килсә дигән име? Эй, дошманнар килә дип вот менә ТНВда яңа тапшыру башларга можно. Дошманнар килә, Җәвит Шакиров белән һәр шимбә 18:00-да. Валлаһи. Минемчә инде вот менә шуна без дошманнарны ничек җиңә алабыз? Но мин соңыннан уйладым, безнең бер көчле корал бар. Ул кунакчылык. Без кешене до такой степени ошата алабыз, менә чынлап. Кеше прям силкенә алмаячак. Менә аңа име вот зубочистка белән төртсәң име шартларга может. Шуңа күрә казанлылар, әлеметләр бошылмагыз, безнең блокпост бар. Ул Мамадышның базары. Безнең әбиләр дошманларын до такой степени вот менә Монти белән ошатачак. Хәтта алар җитләр может, ну давайте иртәгә барабыз. Все, булды, орден дип хат китергән аларга. Ә сезнең белән Мамадыштан Ленар Галәви иде. Әгәр дә Мамадышка киләсез килсә, Әпрәмәдән соң уңга. Шашу, алкышлар өчен рәхмәт.
Молодец, минемчә. Молодец. Бик иркен, бик рәхәт тотты үзен э, сәхнәдә. Сезнең фикер, әйдәгез, хөрмәтле, мөхтәрәм жюри. Э, Ленарның подачасы бик көчле. Бик көчле стендапер. Миңа бик ошады. Мәзәкләре, может быть, җитмәде әзрәк, но вот подачасы бик яхшы. Вот, э, плюс инде минем әнием Мамадыш районыннан, поэтому сразу да

Әйбәт. Финалга калдыргандыр. Финалларга калдыргандыр кызларын. Бәлкем. Бәлки, әйе. Владислав, сезнең фикер? Кул чабыгыз инде.
Миңа, миңа бик ошады. Минемчә, менә миңа калса, э, стендап менә шундый булырга тиеш. Э, һәм инде э,

Каршы алабыз Яр Чаллы егете Илмир Әхлиулла.
Исәнмесез, минем исемем Илмир Әхлиулла, миңа 27 яшь һәм мин Яр Чаллы шәһәреннән. Мин барбер булып эшлим, бу инде теге стрижка һәм коррекция бороды. Язылыгыз, көтеп калам. Э, бу проектта мин җиңермен дип уйлыйм, үземне сынарга килдем. Э, җиңмәсәм дә бик каты кайгырмыйм. Рәхмәт. Сәлам дуслар. Минем минем исемем Илмир Әхлиулла һәм миңа 27 яшь. Мин әле өйләнмәгән. Һәм матур кызлар, кияүгә чыкмасагыз, мин сездән хат көтәм. Мин әле армиядә дә булып кайттым. Минем армиядә булганга беркем дә ышанмый, беләсезме? Хәтта әти ышанмый минем армиядә булганга. Кунаклар җыелды инде. Ул басты да. Аллага шкер, бөтен әйбер бар. Менә минем улым Илмир да служить итеп кайтса бик шәп булыр иде ди. Ә без минем армиядән кайтканны юып утыра идек, беләсезме? Ә, сизгәнегез бармы? Татарларда 15 минуттан соң чыгам димиләр. Хәзер бер чәшке чәй эчәм дә чыгам диләр. Мин әле бакалаврда 4 ел теплый энергетика укыдым. Менә сезгә салкын булса, мин сезгә бер чәшке чәй эчкәнче аңлатырмын. Ник сезгә салкын һәм ник шөкер итеп утырырга икәнлеген. Армиядән соң мин машина алдым үземә, девятка. ВАЗ 2109. Ләкин ул хәзер ватык, мин ни движимостьтан недвижимость ясадым, беләсезме? Мин сорамаган идем, алар ул машинага фундамент та салып киткәннәр, беләсезме? Дүрт тәгәрмәчне алып, тугыз кызыл кирпич тыгып киткәннәр. Хәзер инде минем Яр Чаллы шәһәрендә Рәшид Вагапов урамында недвижимостем бар. Кызлар, мин сездән хаман хат көтәм. Так, мин 3 ел, 3 ел, 3 ел элек Әни әтиләрдән күченеп киттем һәм шул өч ел эчендә алар бер тапкыр да миңа кунакка килгәннәре булмады, беләсезме? Бик озак көткәннәр ахрысы минем минем күченеп китүемне. Монда Әлмәткә килгәндә Мин аңлый идем, мине урыс водитель обгонять итәме яки татармы? Чөнки урыс водителенә юл бирсәң, ул өч тапкыр аварийкасы белән кабыза. Спа, си, бо диләр. Ә татарлар ике тапкыр гына кабыза иде. Монда Әлмәткә килдем дә кампусны, Татнефть кампусын күрдем. Шаккаттым, шундый матур бүлмәләр. Әнигә видеога да төшереп җибәрдем. Менә әни, миңа шундый бүлмә ясап бирерсез инде, дидем. Үзең ничек телисең, шулай обустроишь дейді бу миңа. Шуңа күрә миңа монда җиңергә генә кала инде. Дуслар, Әлмәттәге кебек шундый матур бүлмә мине Чаллыда йөрәгемне җылытып торыр дип өметләнеп калам, дуслар. Әле мин барбер булып эшлим. Бу теге Стрижка һәм коррекция барады инде. Бер көнне Франциядәге бер малай килде. Мин беренче тапкыр күрәм ди, кеше кешенең высший образованиесе булган килеш чәч кискәнен ди. Һәм Татарстанда яхшырак кисәләр ди чәчне Франциягә караганда. Мен әйтәм, конечно, не хухрый-мухрый, кеше высшее образование белән синең чәчеңне кисеп утыра хәзер. Ул малай нын әнисе Татарстанда туган һәм моны чәйне сөт белән эчергә өйрәткән. Шаккаталар ди кафеда чәйгә сөт сорагач.

Сезнең фикерегез Илмир турында. Әйдәгез әле бу жолы Владиславтан башлыйк әле, бәлки. Владислав, менә Әйе, булып...
күренеп тора, Илмир каядыр ашыга иде, гел сәгатенә карап барды. Шуның өчен э, озак тотмыйбыз Илмирне. Э, Станда бу инде ул фикерләр һәм мәзәкләр, фикерләре бар. Менә мәзәгенә күбрәк әйләндерсәң, яхшырак булачак. Уңышлар аңа. Рәхмәт, рәхмәт.
Ә инде мин э, шуны әйтәсе килә. Фикер булсын өчен, фикер булсын өчен, әйме? сүзне яттан белергә кирәк фикерләү өчен ә мин шаккаттым инде молодец вообще именно сул кулга бөтен стендапны язып чыккан это такая подача э, нет у него харизма бар әйме елмаеп җибәрсә әллә якут әллә казах ул ну мин нәрсә дип әйтим бераз теге мәктәптә сүгәләр бит урысча әйтсәк Ответственно карарга кирәк шушы хезмәтең.
Рәхмәт, Рамил һәм
Әйе, Рамил дөрес әйтте. Әзрәк каушады, әзрәк тавышы дерелте. Була инде ул сәхнәдә. Була, була.
Икенче икенче чыгышлары яхшырак булыр, Алла бирса. Удачи, удачи. Икенче чыгыш икенче кулда булачак. Икенче кулда.
Ярар. Телибез уңышлар Альмиргә. Әйе, әйе, рәхмәт.
Шушы чыгышлар белән безнең чыгарылышыбыз тәмамланды. Һәм инде әлбәттә сүзне хөрмәтле жюригә бирәбез. Сезнең фикерегез кем төшеп калырга тиеш? Чөнки мин юморист проектының кагыйдәләре буенча бер э, инде катнашучыны төшеп калдырырга кирәк. Кем аның исеме? Әйтегезче. Көттермәгез. Ә, без уйладык, уйладык. Егетләр белән Кем төшеп калганы инде билгеле, ул син, Айнур. Дип шаяртам гына, ләкин без э, интрига гына калдырырга булдык. Бераз интрига ясап, инде дөрестән дә кем шушы проекттан китә, без аны икенче чыгарылыштан беләчәкбез. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле жюри. Без инде әлбәттә көчле алкышлар белән хәзер рәхмәтләребезне кабаттан һәм инде жәлләмичә ә, әйтәбез безнең шушы проектта өлешен керткән. Алар булмаса бу проект булмас иде. Татнефть хәйрия фондына. Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Һәм әлбәттә сезгә рәхмәт, хөрмәтле жюри әгъзалары. Үзегезнең төпле фикерегез өчен һәм инде әлбәттә тамашачыларыбызга да бик зур рәхмәт. Киләсе тапшыруларда күрешербез. Пока!